Habakuka bung khat zawl nei Habakuka'n phur rit a hmuh chu, Aw Lalpa, engchen nge ka au vang a, min ngaihthlak lo vang, in pawng neuna thui hnenah ka au chhuah pui a, nangin i chhan him si lo va, engatinge khaw lohnate min en tir a, thil tih dik lo takte hi i en reng, inrawkna leh in pawng neknate ka hmaah an awm reng si a. Inhauhna leh ingir hno na te a lo chhuah a ni. Chuvangin dan thu chuan ko ri a tu hlei thei lo va, a rorelna thu a chhuak ngai hek lo. Mi felte chu mi suaksual te chuan an hual vel a, chuvangin rorelna chu dik lo takin a chhuak thin a ni. Hnam te chu en ula, thlir reng ula, nasa takin mak ti rawh u. I hnam chhung hian thil kawng khat ka tih hi. Chu thil tih chu mi in hrilh cheu mah sela in awi tawp lo vang. Ngai rawh u, Kaldai mi hnam kawlh sen tak leh thudawn tawi tak chenna hmun an ta lo pawh neih tum a, lei vang pal tlang thintu te chu ka chawp tho a nia. An hlauhawmin an rapthlak em em a ni. An rorelna leh an ropuina chu anmahni atanga chhuak bawk a ni. An sakawr te pawh kei te aiin an tuan tha zawk a, tlai lam chunghnia te ai pawhin an hlauhawm zawk a ni. An sakawr chung chuanga ho te chu an tum vel awt awt mai a, a ni, an sakawr chung chuang ho te chu hla taka ta lo kal an ni. Mupui sapan ang maiin an ding vung vung a, pawng nek tumin an lo kal hlawm a, chak takin hma lam an hawi tlat a ni. Tio vai vut ang maia tam salte an man hlawm thin a ni, lalte pawh an chek sawl a, milian te chu an nuihza bur a, kul nghet zawng zawng te pawh an tham lo, lei an chhung pawng a, an la mai thin si a, thli ang maiin an rawn nuai a, an kal tlang pur pur a, amaherawhchu an chakna chu Pathian a an nei avangin thiam loh an chang a ni. Aw Lalpa ka Pathian, ka mi thianghlim, chatuan mi i ni lovem ni? I thi ngai lo. Aw Lalpa, nangin an ni chu rorel nan i thlang ta a. Aw Lungpui, nangin an ni chu thunun nan i din chhuak a ni. Nang, thil sual hmu thei lo khawpa mi thianghlima innehchhian a en thei lo chuan engatinge ver vek taka titute chu i en thei a, misuak sualten an aia mi fel an ei zawh laia i ngawih reng a. Mihring hi tuifinriata sangha te leh rannung an chunga roreltu nei bik lo te anga i siam ni. Nghakua-in a khai chhuak vek a, a lenin a man hlawm a, a len khang chuan a fun khawm a, chuvangin a hlimin a lawm a ni. Chuti avang chuan a len hnena inthawina a hlan a, a len khang hnena a rimtui a hal a, anmahni avanga a chanvo a lo len a, ei tur a neih tam tak vangin. Chuvangin a len chu tiruak leh thinin hnam te thah a hnial lo fo dawn em ni? Bung hni. Tin, ka ve hnah ka ding anga kulh chungah ka chuang anga ka vui thuah khan ka hnenah enge a sawi dawn a, kei in engtin nge ka chhan dawn tih hmu turin ka thlir ang. Tin, Lalpa chuan heti hi an ni chhang a, In lana chu ziak la, a chhiar tu in tlan pa a chhiar theih khawpa chiangin lung phek chungah ziak rawh. Inlarna hi hun ruah chhunga tan mai a ni nghe nghe a si a, a kin ni chu a hnai tial tial a, a thlawn lo vang. Rei deuh mah se nghak rawh, a lo thlen ngei dawn avangin a tlai chuang lo vang. Enteh, a che pawm ang e, a rilru a va ngil lo em? Mi fel erawh chu a rin naiin a nung ang. A ni, chu lovah pawh Wayne he chu bu hmang, mi che po, in lam ngawrh lo mi a ni a. A châkna chu Seol angin a hawng zau a, thihna ang a ni a tih tlai theih a ni lo. A hnenah hnam tin a hruai khawm a, mi zawng zawng a chhek khawm a ni. Heng zawng zawng te hian a chungah tialna thu, deuna thufing tawi, a ta si lo vat inti pung a, dahkham thil a inti muktu chu a chung a pik e. Engchen nge a chin ang aw? tiin an sawi lo vang em ni? Nangmah eitu tur che an ding chhuak phutin a tihrahawmtu tur che an harh ang a, an tan ral lak mai i la ni dawn lawm ni? Hnam tam tak i rawk tawh avangin hnam dang zawng zawng te pawhin an rawk ve thung ang che. Mite thisen avang leh ram chhungah te, khawpui leh a chhunga cheng zawng zawng te hnena i pawng tihna avang khan, misual kut ata a him theihna tura Bu sang taka chhep turin a ina tlanga hlawkna bawlhhlawh ching tur chu a chunga pik e. Mi tam takte ti boralin i ina tan mual phawh na i phiar a lo ni a, i nunna chungah thil i ti sual a ni. Lung chu bang ata a au vang a, thing hmanrua atangin khan chhukin a chhawn ang. Thisena khawpui dinah khaw lohna a khawpui siam tur chu a chunga pik e. Ngai teh u, miten mei kan mai atana an thawk a, hnamte engmah lo atana an inti ha, hi sipai hotel pa ti a ni lovem ni? Tuifinriat chu tuin a khat vek angin Lalpa ropui zia hriatna in lei hi a khat vek dawn si a, a thenawm hnena zu in tur petu chu a chunga pik e. Nang an saruak i hmuh theih nana i tur chawhpawlh a ti rawitu chu ropuina aiah zana in i inti tlaih a, nang pawhin in lah saruak in awm ve mai rawh. Lalpa kut ding lam no chu i hnenah a lo let ang a, i ropuina chungah bawlhhlawh zahpui awm tak a awm ang. Lebanon tlang i suasamna chuan a chhil ang che a, sa te voralna chuan a ti hla vang che. Mihring thisen avang leh ram te, khawpui te leh a chhunga cheng te i suasam tawh vangin. Milim serchawp hi enge a sawt a, a siamtuin a siam ni? Milim chhunchawp, dawt zirtirtu mai, a siamtuin ama kutchhuak a rin leh chawp si. Milim tawng thei hlei lo han siam hi enge a sawt na? Thing hnenah har rawh ti a, lung tawng thei lo hnenah tho rawh titu chu a chung a pik e. Hei hian a zirtir dawn em ni? Enteh, rangka chak leh tangka rua a luan a ni a, a chhungah thaw reng a awm tawp lo a ni. Lalpa erawh chu a inthianghlim a a awm a ni. Lei a mi zawng zawng te chu ngawi ṭhiap rawh se. Bung thum, Sijion note thluk dana zawh nei Habakuka tawngtaina, Aw Lalpa, i chanchin an hril ka lo hria ka hlav a, Aw Lalpa, heng kum chhung hian i hna thar thawh leh la, heng kum chhung te hian ti lar ang che, thenurna ah chuan zah ngaihna telh thin ang che, Temam ram atangin Pathian a lo kal a, mi thianghlimna chu Paran tlang atangin a ropuina invan te khi a tuam a, a fakna in lei a khat a. A tlet zia chu eng ang mai a nia, a kut atangin a eng zam a lo chhuak a, chutah chuan a thil tih theihna inthupin a awm. Hripui chu a hma tawnah a chang a, a hnungah chuan trek a tla rum rum a, a dinga lei chu a ti nghing dur dur a, a hawi vela hnam te chu a ti thla var a, tlang hlun te chu a ti dar a, kum khawmual te pawh a kim ki a, a kawng te chu chatuan a ta a ni. Kusan puan in te chu hrehawm tuarin ka hmu a, Midian ram puan zar te chu an khur a, Lalpa chu Luite chungah chuan a lung ni lo ta a ni maw? Luite chungah chuan i thinrimin tuipui chungah i thin ur a ni maw? I sakawr, i chhandamna tawlai lir chungah i chuan tak. Peih diam a ni e, i thal ngul. Hnamte tan che chham a nghet e. I va phel ta, lei chu luiin. Tlang lianten an hmu chia an hlau. Tui finria te pawh mual an liam ta. Tui thuk takin rawla chhuah sang takah ban a phar ta. Turni chhawrthlapui an ding reng mahni hmunah i thal leng chhuak engah te leh i feitle zawr zawr engah chuan Thinurin ram i chil chhuak a, thinrim dahin hnam te i pal ta, i mite chhandam nan i chhuak, i hriak thih a chhandam nan chuan misualin a chung hlip zovin nghah chhan lang rawtin i suasam, a ruk te a re thei ei ral a lawmtu te, thawng a lei vir ang lo thawk e, mi ti darh nan. An ti ang ngeiin i chhun ta a, a in do thiam te luhah chuan i sakawrin tuipui zawh, tui phone nasa tak mai chu. Ka hriatin ka khur ti rilan, a awah ka kha a in khawng, ka ruah maw atin ka khur a mahni hmunah. Mahse sipai rualpui ang buain ani, mipui chunga lo thlen hunin ka nghing lo vang, theipui thing par vul dawn lovin, grape hrira dawn hek suh seng, olive thing pawh rah lovin lovin ei tur chhuah dawn lo seng, Khuang atah ran rual ti bovin raninah ran awm lo mah se, ka lawm zel ang Lalpa ah chuan, ka chhandamna Pathian ah chuan ka lawm cheu dawn. Lalpa Jehova ka chakna, ka ke a siam sakhi ke ang, ka hmun sang ah mi len tir ang, ka hruaitu tan ka tingtang a sak mi.